Selâm aleykum sayğılı vatandaşlar, dindaşlar, seyirciler! Ramazan kündelik defteri programmasına kene de hoş keldiñiz! Bismillah dep başlayalım. Ramazan ayında, mübarek bir ayındamız ve soñ on künü başladı. Qadır Gecesi aqqında biz laf yürsettik, amma kene de. Bilesiñiz, yani, aslında, küçük balalar hayal eterler, mücizeler içün. Aslında erkekler de, büyük insanlar da Ramazan ayında bu hayalnı etmege imkânları bar. Bu hayalnı yaşamağa bile imkânları bar. Ne içün? Çünki Ramazan ayında Qadır gecesi bardır. Ve bu aslında büyükler içün hayal bir etilmegen, etilmegen bir menkıbedir. Ne içün? Çünki bu ayda Qudretli Allahu Subhanehu ve Teala Öz merhametini, Öz rahmetini sonsuz bağışlay. Tek kerçekten bunı istemek kerekmiz. Tek kerçekten buna ğayret köstermege kerekmiz. Çünki bu ayda Cennetler qapusı açıla, cehennem qapusı, qapular ise qapatıla. Çünki bu ayda bu çoq bir büyük bir gece bar, Qadr gecesi. Çünki bu gecede bir emir ile İkmetli işke, er şeyge üküm etilir. Siz buna tüşüniz. Er bir ikmetli işke qarar berilir. Kim doğacaq, kim ölecek, kimniñ eceli kelecek.

Er bir şeyge Allahu Subhanehu ve Teala bu gecede öz qararlarını bildire, endire. İşte, onıñ içün çoq musulmanlar, müminler soraylar ki, Ya, ocam, ne zaman bu gece? Ne zaman bu gece? Ve isteyler ki, añlamağa, isteyler ki, onı idrak etmege, tedarik etmege. Bu aslında doğru bir istek, bilesiñiz. Çünki bu sualge aslında cevap yoq, yani tam şekilinde, bu gece, Qadr gecesi dep, yoqtır böyle bir cevap. Ve bu Allañıñ subhane teala ikmetidir. Ve bunı biz añlatqan edik ve bunı tekrarlarıq şimdi. Ve islâm ulâmalarımız bu hususta ihtalâfû arbaine kavlen, yani qırq baqış var bu bu hususta. Yani tüşüniz ki, ne zaman Qadr Gecesi sualine qırq baqış bar. Yani o qadar teferruat var, o qadar ihtilâf var bu hususta. Ve bu kene de, men tekrarlayım, bu Allahnıñ Subhane ve Teala ikmeti vardır. Vorada anin Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem enneha leylet ihde ve işrin. Bazı rivayetlerge köre, kele ki, Qadr gecesi yigirmi birinci gecesidir. Ve leylet selâse ve işrin. Başqa rivayetlerge köre, yirmi üçünci gece, ve hamsa ve işrin, başqa rivayetlerge, yigirmi beşinci gece, ve seba ve işrin, yigirmi yedinci gecesi de rivayeti bar, ve tisa ve işrin, yigirmi doquz da rivayetisi bar. Ve ahiru leylet kâne hâzâ. Ve ilâhre. Yani, amma kene de biz bunı umumleştirsek ve buna baqsaq, ne belli ola bizim içün? Ennehâ fi aşr evâhir. Yani, soñ on geceleriniñ arasında bu gece saqlanmıştır demege muaqqaq doğrudır. Ebet. Şimdi, belki siz sorarsıñız, Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilemi edi, ne zaman bu gece? Aslında cevabı, bile edi. Ve bu hususta. Hadis bar, hadis bar. Haraca Nabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem liyuhbira bi leyletil qadr. Yani bir kün Peyğamberimiz aleyhi salâtu ve selâm çıqtı ortamğa, añlatmağa, ne zaman Qadr Gecesi olğanını. Fetelâha, tehasama, Racülâni minel muslimin. Amma bu anda, tam bu anda musulmanlardan ikisi başladı qavğaşlamağa. Qavğa çıqtı ortada. Fâkâl, ve Peyğamberimiz aleyhissalâtu vesselâm ayttı, Haractu liuhbirakum bi leyletil qadr. Men çıqtım ki, sizge Haber bermege ne zaman qadar gecesi olacağını. Fetelaha fulanun ve fulan. Amma bu adam ve bu adam qavğa, qavğa, qavğanı başladılar. Ferufiat. Ve Alla subhane teala bu bilgini aldı, köterdi. Ve asa en yekune hayran lekum. Ve belki de bu siziñ içün bir hayırdır. Feltemisüha fit-tâsi'a ve-sâbi'a vel-hâmisa, Onıñ içün siz bu geceni doquzıncı, yedinci, beşinci gecelerde qıdırıñız. Yani demek, yigirmi doquzıncı, yigirmi yedinci, yigirmi beşinci gecelerin arasında qıdırıñız. Ravahu Müslim. Ve bu hususta başqa rivayetler de bardır aslında. Amma kene de Peyğamberimiz aleyhissalâtu vesselâm Qadır Gecesiniñ aqqında bazı alâmetlerni, işaretlerni bizge belletirdi. Ve aslında atta bile Allahu subhane ve taalâ Qadır Suresinde Bunı bizge añlattı. Selâmun hiye hattâ matlâ'l fecr. Bu alâmetlerniñ birisidir. Selâm, demek ki, bu gecede böyle bir ortam bar, sükünlik, selâmetlik, emniyetlik. Selâm. Ne içün? Çünki bu gecede bir yer, az buçuq yer bile qalmay, melekler ine, indirile. Ondan soñra bazı rivayetlerde keçe ki, ay parlaq şekilinde. Ve bazı rivayetlerge köre, kele ki, bu gece bitken soñra küneş Çıqqanda onıñ nurları, şavleleri közlerimizni yaqmay. Bu da bir alâmettir. Asılında çoq rivayetler bar bu hususta. Ve bazı rivayetler bile doğru degil. Mesele, bazı insanlar dey ki, köpekler Sesleri çıqar çıqmaz bu gecede bu doğru bir malümat dege doğru bilgi dege rivayetler bile olsa bu ğayru sahih yani sahih degen rivayetler degil. Amma sahih olğan bu emniyetlik sükünlük sahih olğan son on gece sahih olğan ve doğru olğan Bütün bu soñ gecelerde ibadet yapmağa, qaçırmamağa teravihlerni ve qıyamul leyl, teheccüd namazlarını, yani idafaten, yani daa çoq ibadet yapmağa, çünki Peyğamberimiz aleyhissalatu vesselam, kâne yeşuddu mi'zarahu, öz quşağını sıqa edi. Kinâyeten, mecazen, an mâzâ? Kinayeten, Ennehu, aleyhissalâtu vesselâm, o, Peyğamberimiz, aleyhissalâtu vesselâm, daa çoq ibadet yapa edi. Alla subhane taalâ epimizge bu geceni tapmağa, itraq etmege nasip eylesin! Dualarımıznı bu gecede qabul maqbul eymey nasip eylesin. Ve eñ doğru dua bu gecede, eñ yahşı dua, Peyğamberimiz aleyh salam añlatqan kibi, Allahumma inneke afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. O ya Rabbim, sen afuvsıñ, afu bağışlağansıñ, Sevesiñ afu etmege qullarıñnı. Faafu anni, meni bağışla. Bu duanı ezberleñiz ve tekrarlañız. Ve sallillâhuma alâ nabiyyina Muhammadin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Bizimle oluñız, qalıñız, devamı olacaqtır.